Helo, fi yw Carl efo K. A Karen efo K.
Fi wrth modd efo tywydd poeth sy'n meddwl less clothes, more fun. I fi mae bywyd yn jyst fel catwalk. A fydden ni'n partio'n aml iawn efo lot o celebrities ym Caerdydd. Dwi'n cael gwinadd fi'n neud unwaith yr wsos. A regular spray tan once a week. Yr unig peth fi'n casau yw pryd fi'n barod i mynd, fi'n teimlo dda a fi'n dweud, 'Right Karen, sut dw i'n edrych? 'Oh Karen, you look fine'. Body ra.
Psst, fine Karen.
Massages.
Sori Carl, ti'n edrych yn fabulous, like da iawn Karen. Mae Dilwyn Sanderson Jones yn arbenigwr ar grefft bushcraft. Jyst pen draw yn cwm y toilet. Ac yn hoff o wythio pobl i'r eitha. Mae'r ymdrech mae gyd i mynd i un ras, un ras. Wedi cyfnodau gyda'r awyrlu yn Irac a Saudi Arabia, Ac ar ôl treulio amser mewn ogofâu eira wrth ringo mynyddoedd mwya'r byd, mae ganddo yr hyn sydd ei angen iddo drwy sawl sefyllfa. A heddiw mae'n bwriadu rhannu rhai o'r sgiliau sylfaenol yna efo dau city slicker. Ond lle maen nhw? Dwi'n eitha serious pan dwi mewn mood da, i fod yn onest. Ond gan fod fi'n gwitsiad ŵan ers dros chwarter awr, Dwi ddim yn y mood gorau i ddeud y gwir, so gwaeth hithau iddyn nhw dwi'n meddwl. Ond dydy o ddim yn siŵr iawn be i ddisgwyl.
Oh my God. Ti'n meddwl bod ni'n mynd i Saint-Tropez? Wel be wela i? Does gan Karen a Carl syniad be i ddisgwyl chwaith. Dim ond briff i droi fyny efo'r hyn maen nhw'n meddwl sydd ei angen i oroesi am ddeuddydd. Felly, dych chi efo fi ŵan am ddau ddiwrnod a dwy noson gyfa.

Fel Hunger Games.
Oh my god, fi'n cwfio. So, hang on, be...
lle fi, lle fi ni dyn yn tŷ bach? Fi dyn yn tŷ bach. Um, ti'n eisiau dail a tyllu tyllau.
Be sy'n eisiau gwneud pw? Ti'n gwneud twll mwy? Garen, o!
Dwi'n garantio chi mewn dau ddwrnod i chi'n bobl hollol wahanol. Go iawn. O, oh, sa'n gredu.
Dwi wedi rhoi treats bach i chi, gen i fo. bocs llawn offer i chi. Ydych chi'n ei bois? Last minute request, io?
O be sydd gan Dilwyn yn ei focs anferthol?
Am dau ddwrnod nesau, ia? Dim llawer yn amlwg.
Oh my god!

Er mwyn sicrhau na fydd y ddau yn dianc o'r lleoliad, mae Dale wedi paratoi bod y ddau yn cael eu cludo yno'n ddall. Dwi'm yn licio cael bag ar 'y mhen 'de, mae o'n ofnadwy. Na, ddim yn ffan i dweud y gwir. Dwi'm yn gallu anadlu, dwi'm yn gallu gweld lle dwi'n mynd, mae'n horrible. Teimlo fel bod ni'n neud rhyw fath sort of sex act neu rhywbeth, ife Karen?
Dwi'm yn licio hyn. Karen?
Mentro Môr y Mynydd ydy enw cwmni Dill, busnes sy'n arbenigo mewn pob math o chwaraeon eithafol. Ond mentro i'r goedwig fydd Karen yn cael heddiw. A phan 'da chi'n barod de, jyst tynnwch 'ych mwgwd. Barod Karen?
Iawn.
Neud e nawr? Iawn.
Hwn e. Cymryd e mewn.
Oh my God. Oce, clywed chi? OMG.
Oh my God!
Nes ymlaen! Ah! Gawn ni weld sut hwyl fydd y ddau yn gael yn gwersylla heb babell. Mae'n damp a mae'n afiach yma. Lyfli.
Mae 'na ryw fath o densiwn rhwng y ddau. Sdim glam yn fama 'de. Dim glam. Bitumen E Radiance SPF cream. Siŵr bo' nw'n ca'l prych.
Mae sunglasses yn gael chwith. Good point. Mae fi.
No concern.